Hākinakina e kare mā, he kupu anō, ā, he tikanga nō tō taua kupu i Te Wai Pounamu, hoi anō, kei te kōrero tātou mō te hākinakina ka tākarorihia e te kapa, ko te reo Māori te reo pai ake mō te whakaihiihi i te kapa. Nō reira, ā, me karanga atu au ki a Nikora Wharerau rāua ko Ōtene. ā, kia haramai ki te tuku atu i tēnei tohu nui e whai ake nei ko ngā kaiwhiringa whāiti. Te Wānanga o Raukawa, Central Pulse. E whakamihi ana a Poi Tarawhiti Ngākau i te reo Māori me ōna tikanga mā roto i tōna kapa i Te Wānanga o Raukawa, Te Manawa. Koia tēnei ko tētahi o ō rātou pou matua e whai mana angitu ai rātou. Kua noho ko te kaupapa Māori ki roto i te kapa hei puna whakaumu i a rātou. Ko Te Ao Māori te takapau mō tō rātou tohu, ngā rautaki whakamarohi, ngā kawa aromātai, ngā whakapāpātanga ki te iwi, ngā tikanga mana tākaro, tae atu ki ngā rongo whakaroto. Waka Reo. He mea waihanga te rauemi nei hei tautoko, hei whakatairanga i te rere o te reo Māori i te hapori waka ama i Ōtaki. He kohinga tīmatanga noa hei āwhina i ngā kaiako, i ngā kaiwhakahaere me ngā kaihoe, e reo Māori ai ngā tohutohu, ngā akiaki, ngā momo kōrero katoa E tika ana kia rere i tēnei mahi pārekareka i te waka ama. Mā te ringa e wherawhera, mā te arero e poipoi ngā kupu kua kohia ake nei hei tuku ki te wai, ki uta anō. Hāpainga te hoe, hāpainga te reo. Te Reo Ioka He kaupapa Te Reo Ioka hei āwhina i te tangata ki te kōrero i te reo Māori i a rātou e whai hauora ana. Ka tuituia te ao Māori me ngā akoranga tawhito o te ao ioka hai takapau ora e pai ake ai tētahi ki tētahi, e mārama ake ai te ara whakamua, e kaha ake ai te rongo taiao. Kua tohua, kua whakawhāitihia he kupu hou e Jace rāua ko Shirley i āwhinatia e ētahi mātanga reo Māori mō te nuinga o ngā momo tū ioka, e mōhiotia whānuitia ana, ā, kua waihangatia he kōputu kāri tohutohu reorua nei. I whakahaeretia e Jace rāua ko Shirley ngā akoranga ioka reo Māori e toru i Te Wiki o te Reo Māori, 120 ngā tāngata i puta ki tētahi. Ā, tēnā tātou katoa ki a tātou e hui tahi nei i raro te tūnī o tēnei whare. Au te whātārofa atu i le suafa Iesu Kiriso mo le tātau aliʻi no le tātau whaola. Kai te mihi tonu ki a rātau e mate nei ki Hāmoa i tenei po, i tenei rangi, i tenei wiki. Ka mihi tonu a ki a rātau. Nō reira, ka tū tēnei kairīwhi, tēnei māhanga a Al Filipaina ki muri i a koutou. He kai māngai mō te Kaunihera o Tāmaki e mihi nei, e karanga nei ki a tātou katoa. Nō reira, anō te pai, anō te āhuareka o te nohoanga o ngā teina me ngā tuakana i roto o te whakaaro kotahi. Nō reira, i ngā mana, i ngā reo, i te tī, i te tā, ā, tēnei, he mihi nui ki a koutou katoa kua tae mai ki tēnei pito o Tāmaki Makaurau, Tāmaki Hereherenga Waka, Tāmaki Herenga Tangata. Nō reira, tae rā te mihi. Nā. Ko taku putiputi tēnei, ā, ka hoa atu te rākau kōrero ki a ia.
Ā, ngā mihi ki a koutou katoa i tēnei pō ātaahua. Kātahi te, te kaupapa ātaahua hei whakanui ko te, to tātou reo rangatira. Ā, nō reira, tēnā koutou katoa. E tū ana māua hei māngai, ā, mō Te Taura Whiri i te Reo Māori, ā, hei kanohi mō Te Kaunihera o Tāmaki Makaurau. Nō reira, Kia ora mai tātou katoa. Ā, nō reira, kia kawe e kume, kume roa i te, tēnei wāhanga, me karangau ki te, te hunga i wini i tēnei tohu, ā, nau mai, kake mai, piki mai, Te Wānanga o Raukawa, Sweet to Pulse.
Te Taura Whiri o te Reo Māori, tēnā koutou, otirā, tēnā tātou. He whakapāha tēnei nā te Tumuaki o Te Wānanga.